Ech mengen ganz konkret, datt e Majoritéitsdeputéierten e vill méi chillen Dagesoflaf huet wéi en Oppositionsdeputéierten, deen, well dat ass mengen ech och den Job, dee d'Wielerinnen an d'Wieler vun engem Deputéierten erwaarden, datt en eng eege Meenung huet an net blann dat gleeft, wat e Minister oder eng Ministesch him äntwert. Nun esou, éischtens emol, déi meescht Kommissiounen zu Lëtzebuerg sinn nach ëmmer hanner zouenen Dieren, dat heescht, de Public kritt näischt dovunner mat, dat eréiert. Mee ech kennen u sech keng Woch, wou ech ënner 40 Stonnen Aarbecht fir d'Chamber rauskommen. Lo si mer jo nach net an der Situatioun, wou s de derbei rechens, dat Ganzt ronderëm. Well d'Demande no deem Vaccin esou agebrach ass, d'Staaten sech awer verpflicht hunn, weider een ze kafen. A ween d'Press gelies huet, dee weess jo awer, datt mat deene Vaccinen Milliarde Beneficer gemaach goufen, bevor et huet d'Verfassung geännert gouf, fir datt mer iwwerhaapt als Deputéierten de Pouvoir hunn, de Staat kënnen ze kontrolléieren. Moie Sven! Moie Christine! An do si mer nees mat der drëtter Episod vun eisem Podcast. Wou mer hannert d'Kulisse vun enger Famill mat engem Politiker kucken. Jo, An d'Christine hat d'lescht Episode eppes esou am Niewesaz uklénge gelooss. Genau, ech hat jo gesot iwwert wéi den Alldag esou ass, wéi de Planning ass vun engem Politiker, wéi dat Ganzt esou opgedeelt ass. An do hues de direkt gemengt, komm dat ass vill ze vill fir dat an engem Niewesaz ze soen, mir maachen eng eegen Episode. An ech denken dat ass och relativ wichteg fir dat elo direkt am Ufank ze erklären, well et d'Basis leet fir e Verständnis vu ganz ville Saachen, déi herno sech dovunner ofleeden. Jo, also en Agenda vun engem Politiker ass komplizéiert. Mir soen ëmmer esou Meeting Jenga spillen. Firwat ass dat esou? Um Pabeier ass alles einfach, wann ee just de Pabeier kuckt, dann géif een se d'Fro stellen, mee firwar bekloot der iech? Dir hutt e festen Dagesoflaf, är Kommissioune si previsibel. An der Theorie. Är Chamberswoche si mëttlerweil geplangt, et ass kloer wéini Chamberssëtzunge sinn, et ass kloer wéini keng sinn, et ass kloer wéini Kommissioune sinn. Jo, an der Theorie. Ech mengen, mir erliewen dat jo all Dag, datt awer Saachen änneren. An dat ass emol nëmmen dat, wat de Chambersprogramm ass. Wéini ass eng Kommissioun, wéini ass e Plenière a wat steet um Ordre du jour vun där Plenière? An da muss een dat natierlech preparéieren. Et muss ee Meetingen hu virdru mat Leit, déi sech auskennen. Et muss een déi Texter liesen, wou een heiansdo bis zwee Deeg virdrun net weess, wéi eng Texter een da elo muss preparéieren, wat dat Ganzt net méi einfach mécht. An u sech ass dat nach ëmmer esou e Parlament, wat am iergendwou Enn 19. Joerhonnert, Ufank 20. Joerhonnert an der Zäit gefaangen ass a fonctionnéiert wéi e Feierowendparlament, obwuel mer mëttlerweil de facto e Vollzäitparlament sinn. Da komm ech schwätze mol enk e bëssen dodriwwer. Wann een eleng eng Kéier elo d'Stonne rechent, déi s de mat Kommissiounen, mat, also esou wierklech reng och, och d'Sessiounen, déngen, dann op wéi vill Stonne bass de do?
Elo, dat hänkt natierlech dovun of, wéi vill ee sech elo an enger Woch preparéiert, mee ech kennen u sech keng Woch, wou ech ënner 40 Stonnen Aarbecht fir d'Chamber rauskommen. Elo si mer jo nach net an der Situatioun, wou s de derbei rechens dat Ganzt ronderëm. Wat dozou gehéiert, also dann deng Fraktiouns. Et sinn net dat, et sinn net d'AGen, et ass net, et ass net iergendwou nach Administratives erleedegen. Ech schwätze elo hei wierklech vun der Preparatioun. Preparatioun nëmme fir d'Chamberaarbecht. Preparatioun vu Sëtzungen, Preparatioun vu Kommissiounen, Preparatioun vu Rieden. Dann natierlech Questions parlementaires schreiwen, d'Äntwerte liesen, dat Ganzt dann och weiderleeden un d'Sourcen, respektiv dann och neie Feedback kréien. Dat eleng fëllt méi wéi locker eng Véiertelstonnewoch, voire méi. An dat ass einfach haut net méi ofgebillt, well d'Chamber seet, offiziell si mir en Hallefdagsparlament. Elo ass et jo awer esou, dass d'nët nëmmen deng Chambersaachen hues, Zu Lëtzebuerg, mee du bass jo och nach a Kommissiounen an an internationalen Organisatiounen fir d'Chamber, wou s d'O na Deplacementer an d'Ausland mëss. Jo, dat gehéiert och dozou an dat sinn da meeschtens Departen sonndes moies respektiv Arrivéeën samsdes moies, well ee jo dann awer d'Schaffdeeg tatsächlech sur place ass. E ganz konkret Beispill sinn d'Spring Meetings vun der Weltbank. Déi fannen traditionell zu Washington DC statt. Ech vertrieden do Lëtzebuerg um parlamentareschen Niveau an do geet et dann sonndes moies ëm hallwer eelef um Flughafe lass, wou ech ëm néng Auer do sinn An et kënnt een iergendwann donneschdes am fréie Moien, am spéide Moien zu Lëtzebuerg erëm un. An et huet een u sech Flughäfe gesinn, et huet een Taxie gesinn, et huet ee Konferenzsäll gesinn an et huet ee seng Hotelskummer gesinn. An wann ee Chance huet, geet een iergendwou nach lafen an et huet een nach e puer bilateral Meetingen, déi ee sech da selwer zousätzlech zum scho chargéierte Programm, dee moies ëm 8 lassgeet a bis owes 8 geet, wou ee sech nach eppes derbäi tässelt, zum Beispill eis Ambassadrice zu Washington gesinn, zum Beispill mat amerikanesche Kongressleit sech treffe fir eeben iwwert déi speziell Situatioun, an där mer eis grad befannen, ze diskutéieren. Also. dat sinn och keng Vakanzen an dat sinn natierlech dann och Woche wou een jo och nach seng Aarbecht heiheem gläichzäiteg mécht, wann een owes am Hotelzëmmer ass. Do kënnt een natierlech dann och ganz gären op siech, siwwent, acht Stonnen d'Woch, déi ee reell eppes fir d'Chamber gemaach huet. Jo, do muss een da soen, zum Beispill elo fir de Spring Meeting, wou s du an d'USA gees, du gees Ouschtersonnde moies op de Flughafen, wat erëm bedeit, ee Familljefest ze verpassen. Dat, also elo hu mer zwar nëmmen iwwer d'Zäit geschwat, mee do kënnt jo nach dee ganze Facteur, wéi soll ech dat elo soen, emotionellen Opwand, also ech weess net, wéi ech dat soll erklären, mee. Du hues d'lescht Kéier vun de Sacrificë geschwat oder vun deem, wat een opgëtt oder wat een hannerléisst. Ganz kloer ass et, Schued en Ouschtersonnden net kënne mat der Famill ze verbréngen, net ze gesi wéi d'Mia d'Eeër bei der Mima am Gaart sicht. Et ass och schwéier wann ee weess, datt Päischten den éischte Weekend d'Mia u sech mat de Grousselteren eleng an d'Vakanz fiert, wärend ech nach am Ausland si fir d'Chamber. Kent ech doheem schaffen. Iwwert de Weekend, dat ass ganz konkret e Weekendsmeeting, wärenddeems du dann heiheem bleifs a mir eréischt méindes owes, wann ech dann, respektiv dënschdes, wann ech zeréck sinn, kënnen nofueren an d'Vakanz, fir Familljevakanz ze maachen. Also dat weist, datt deen esou klore Planning, deen um Pabeier vläit ganz kloer ausgesäit, den éischte Kontakt mat der Realitéit net iwwerlieft. An elo schwätze mer.
vun den internationale Saachen, do schwätze mer dann nach vun de Saachen an der Chamber, du waars ganz erstaunt, wéi ech d'enker gesot hunn, datt et zu Lëtzebuerg keng Hearinge gi mat Experten, wa mer iwwer Texter schwätzen. Jo, genau, ech hu geduecht, datt wéi am Ausland och, oder wéi de gesonde Mënscheverstand dat u sech seet, do schwätze mer, soe mol, an enger Santéskommissioun iwwer E Gesetz, wat ganz kloer iwwert. Komm mir huelen d'ganz konkret Beispill vun der Ofdreiwung, iwwert déi mer am Moment schwätzen. Okay, Ofdreiwung. Dann denks de, jo gutt, da schwätze mer mat Associatiounen, Interesseverbänn, Experten, medezineschem Personal, fir do Hannergrondwëssen ze kréien an deenen hir Vue vun deene Leit, déi am Alldag domadder konfrontéiert sinn, well een do jo als Politiker wierklech wëll eng breet Panoplie un Avisen an un Erfahrungsberichter kréien, da kommen déi an d'Chamber an d'Kommissiounssëtzung, zielen dat zu jidderengem grouss do ëffentlech an dann huet huet een dat héieren an da fléisst dat mat an. Mee dunn hues du zu mir gesot, dat ass guer net esou, dat ass zwar am EU-Ausland esou, awer net zu Lëtzebuerg. Neen, dat ass guer net esou. Éischtens emol, déi meescht Kommissiounen zu Lëtzebuerg sinn nach ëmmer hanner zouenen Dieren. Dat heescht, de Public kritt näischt dovunner mat, wat mer do maachen, ausser an haut d'Rapporten ze liesen, déi natierlech synthetesch sinn. Gläichzäiteg héiere mir ganz seelen Experten, well d'Majoritéit da ganz heefeg seet, nee dann héiert deen an der Fraktioun hannert zouenen Dieren, esou datt kee matkritt wat en Iech gesot huet a virun allem datt kee matkritt wat en eis gesot huet oder wat mir him vläit versprach hunn en contrepartie, datt en e bësse méi fein mat eis ass. Intransparenz pur, Geklüngels hannert zouenen Dieren, ech fannen et schrecklech. Ech hätt gären u sech eng Chamber déi en ëffentlech Debate schonn en amont féiert, mat den Experte Froe ka stellen. Wat haut d'Realitéit ass, ass, datt verschidden Avis'en, déi d'Chamber da kritt op Initiativ vun Organisatiounen, déi sech betraff fillen, net emol bei der Chamber verëffentlecht ginn, well se net vun den offiziellen Interessevertrieder kommen. Also wat bei Gesetzer de Fall ass, ass d'Chambre des Salariés, d'Chambre de Commerce, d'Chambre des Métiers, déi offiziell unerkennte Beruffsvertrieder, déi gi gefrot fir en Avis schrëftlech ofzeginn,
ginn awer net geruff fir dann hiren Avis ze erklären oder vläit nach Froen dozou ze beäntwerten. Dat soll da, wann ech géif, an de Fraktiounen hanner zouenen Diere geschéien. An esou schaaft ee keng Transparenz, esou schaaft ee kee Vertrauen an d'Prozedur, wéi e Gesetz geschriwwe gëtt. Jo, mee et fänkt jo schonn eleng domadder un, datt dann net jiddereen déi selwecht Saachen héiert. An och dat do kléngt esou e bësse, mir hu jo eist gemaach, mir hunn zu de Leit gesot, schéckt eis ären Avis eran. An dat heescht, um Pabeier hu mer jo gesot, mir hunn d'Leit consultéiert, mee du hues jo och ni d'Panoplie vun den Erfarungen a vun de Meenunge vun der Gesellschaft do ofgedeckt. Nee, dat ass och ganz schwéier, fir déi ofzedecken an deem System, wéi d'Chamber haut mat deem Hallefdagsparlament, mat deene 60 Deputéierte, wou da pro Kommissioun 15 Leit geruff sinn, iwwerhaapt fonctionnéiert. Mir hu guer net déi zäitlech Moyene. Mir, mir sinn och e Land, wat immens kuerz Kommissiounssëtzungen huet. Zu Lëtzebuerg dauert eng Kommissiounssëtzung 90 Minutten. Wann ech dat engem däitsche Kolleeg erzielen, da seet deen, Ma dann hu mir emol knapps d'Tagesordnung beschloss, well do geet et moies lass an da geet dat bis an de spéiden Nomëtten eran, well eeben do een Expert nom anere kënnt an dann gëtt e ganzen Dag Santé gemaach, wat och vläit fir d'Deputéierten heiansdo méi einfach ass, well se net permanent switche mussen. Ja, definitiv.
Well se net musse pro Dag zéng Dossiere preparéieren, mee vläicht just zwee Dossieren an déi dann och kënne méi an der Déift preparéieren, wat den, d'legislativ Aarbecht, also d'Gesetzer, déi erauskommen, mengen ech, och zum Deel besser mécht. Eng aner Absurditéit zu Lëtzebuerg ass, datt Gesetzer heefeg eréischt diskutéiert ginn an der Kommissioun, wann de Statsrot scho säin Avis ofginn huet. An dann dat, wat dann als Amendement parlementaire erauskënnt, u sech Texter sinn, déi d'Regierung der Chamber proposéiert, oder besser gesot dem Minister der Chamber proposéiert, oder nach méi genau seng Beamte presentéiere kommen, fir net mussen nach en Tour duerch de Regierungsrot ze dréinen, soll d'Chamber se da proposéieren, wat d'Majoritéit dann och ëmmer gäre mécht. fir hir Ministeren, mee wat awer weist, datt ganz seelen u sech och d'Deputéierte konkret Amendementer duerchkréien, well et ass jo dat, wat de Minister gären hätt, dat geet dann och duerch. An esou datt mer d'Chamber u sech do selwer eis méi schwaach maachen, wéi mer verfassungsrechtlech sinn. Wat jo mat de Grond ass, firwat ech elo scho fir d'zweet géint de Stat kloen, fir Accès zu Dokumenter ze kréien, déi am Ausland selbstverständlech sinn, datt d'Deputéierten de Stat kënne kontrolléieren. Dat war hei zu Lëtzebuerg, huet dat missten eng Plainte sinn, déi duerch zwou Instanze geklot gouf, déi herno dozou gefouert huet, datt d'Verfassung geännert gouf. fir datt mer iwwerhaapt als Deputéierten de Pouvoir hunn, de Stat kënnen ze kontrolléieren. Gëff vläicht e bësse méi Kontext fir déi Leit, déi elo net wëssen, wat do leeft. Ech kréie jo dann heiansdo vu Bekannte gesot, So, ech lies erëm an der Press, de Sven, deen huet alt emol erëm de Stat op d'Geriicht geholl. Wat ass do lass? Erziel. Ganz, mä ganz konkret am Moment, wou mer nach ëmmer um Geriicht sinn, do geet et ëm den Accès zu de Kafverträg vun de Covid-19-Vaccinen. Moment, déi sinn 2021 an 2020 zum Deel gemaach ginn. Dat heescht, mir schwätze vu fënnef Joer drop. An d'Chamber huet déi Kontrakter nach ëmmer net gesinn. Wat ass dann de Problem?
Firwat däerft Der déi dann net kucken? Ma dat ass déi Fro, déi ech mer stellen. Wann ech wéisst, wat et wär, da géif ech jo soen, dat ass kee Problem. Mir ass de Präis egal. Mir haten eng Kris, mir hunn se zu deem Präis kaf, wou mer se kaf hunn. Mir ass et och egal, ob mer se kaf hunn, dat ass mer relativ schnuppe, well ech soen, et gouf eng Kris, dat war eng Décisioun, déi si kaf ginn. Wat mech awer stéiert, ass, datt mir haut nach Vaccin musse kafe bei deene Fournisseuren, déi zu engem groussen Deel direkt op Zidong gefouert ginn, déi zu engem groussen Deel direkt zerstéiert ginn, zum Deel net emol d'Wierk vum Hiersteller méi verloossen, well d'Demande no deem Vaccin esou agebrach ass, d'Staaten sech awer verpflicht hunn, weiderhin ze kafen. A wien d'Press gelies huet, dee weess jo awer, datt mat deene Vaccinen Milliarde-Beneficer gemaach goufen. Dat heescht, d'Fuerschung ass recuperéiert. Déi Betriber hunn eng méi wéi gesond Profitmarge gemaach. Et ass also net, datt ech hinnen net gönnen, datt se Geld verdéngt hunn. Et ass wierklech esou, datt ech hinnen net gönnen, Steiergelder direkt ze verbrennen. An dat wëll ech gär kontrolléieren. Ech wëll gär wëssen, Éischtens emol, Wee war tatsächlech hanno Signataire? Well dat ass méi wéi onkloer, ween do alles mat ënnerschriwwen huet. Ween huet do mat verhandelt a wat sinn déi Konditiounen? Hätte mer kéinten erausklammen. Well wann een eng Question parlementaire stellt, kritt ee gesot, Mir hunn e Kontrakt a mir kënnen deen net kënnegen. Ech wëll dee Kontrakt gesinn, fir meng eege Meenung dozou ze bilden. Mä dat ass, mengen ech, och den Job, dee d'Wielerinnen an d'Wieler vun engem Deputéierten erwaarden, datt en eng eege Meenung huet an net blann dat gleeft, wat e Minister oder eng Ministesch him äntwert. Dir sidd jo u sech och d'Volleksvertrieder. Dir sidd déi Eenzeg an deem politesche Getriebe, soen ech elo emol, déi gewielt ginn. All déi aner sinn et net. Dat heescht, Wann Dir et mol net kritt, dann ass dat jo just esou e Gemauschels ënnert den ieweschten Decideuren. Dat ass jo absolut ondemokratesch. A genau dat ass, firwat ech mech esou revoltéiert, datt mer nach ëmmer de Gros vun de Kommissiounssëtzungen net live iwwerdroen, firwat mer de Gros vun de Kommissiounssëtzunge keng Experten däerfen héieren, datt mer keng Invitéen däerfen hunn, déi dohinner kommen, well et wierklech, E System versteift, wou Informatioun zu engem Luxusgutt gëtt, an et muss een fir all kleng Bri vun där Informatioun kämpfen. An natierlech kascht dat Zäit, well elo ass et en Ënnerscheed, ob een an enger Fraktioun vun 21 sëtzt oder an enger Fraktioun vun zwee, ob een all déi Experten iwwerhaapt zäitlech kann héieren. Och dat ass jo dann eng strukturell Benodeelegung vun deene méi klenge Parteien, déi traditionell éischter an der Oppositioun ze sëtze sinn. Dat heescht, doduerch datt d'Majoritéit déi Hearinge refuséiert, schwächt se strukturell d'Oppositiounsaarbecht. An och dat ass eppes, wat dann méi Zäit kascht, fir Oppositiounsaarbecht ze maachen. Ech mengen ganz konkret, datt e Majoritéitsdeputéierten e vill méi chillen Dagesoflaf huet wéi en Oppositiounsdeputéierten, deen et tatsächlech als Missioun gesäit, d'Regierung ze kontrolléieren. Dat denken ech och, dass, du hues et schonn ugeschwat, wann een zu méi ass, kann ee sech d'Aarbecht opdeelen. Desto manner een ass, desto méi muss all eenzel Persoun selwer maachen. Wéi vill Kommissiounen hues du eleng? Oh, do misst ech elo nozielen. An dat weist schonn, datt ech, datt dat scho graff d'Hallschent sinn. D'Chamber huet eppes iwwer 20 Kommissiounen, déi méi oder manner reegelméisseg siégéieren. Mee u sech hunn ech méindes Kommissiounssëtzungen, dënschdes Kommissiounssëtzungen, mëttwochs Kommissiounssëtzungen, donneschdes Kommissiounssëtzungen a wärend der Budgetszäit och nach freides Kommissiounssëtzungen. A fir dat an Verglach ze setzen, Een, deen elo an der Majoritéit ass mat, soe mer emol, iwwer zéng Parteikolleegen, Dann huet deen eng bis zwou, oder wéi ass dat? Deen huet warscheinlech genau sou vill Kommissiounssëtzungen, mee e ka sech natierlech vill méi oft ersetze loossen an e muss sech nëmmen an enger Kommissiounssëtzung op säi Sujet konzentréieren. Dat heescht, hie preparéiert een Text pro Sëtzung, während ech déi dräi Texter, déi um Ordre du jour stinn, muss preparéieren. Ech hat elo eng Kéier eng Woch gezielt, eng Plenièreswoch gezielt, wéi vill Säiten Dokument Ma just fir déi Woch ze traitéieren haten, et waren iwwer 3.800 Säiten. Ok, wéi mécht een dat, fir dat dann opzeschaffen? Also am Verglach, just fir dat eng Kéier ze soen, dat ass zweemol Herr der Ringe. Jo, jo, also 3.000 Säiten hunn ech nach net missen op ee Coup. Mee wéi mécht een dat da, fir dat, wéi geet dat, fir dat sech ze appropriéieren? 3.000 Säiten, du muss jo do. Et gëtt jo och verlaangt, dass de zu allem eng Meenung hues an dech auskenns. An et gëtt jo direkt op ee gepickt, wann ee mol eng Kéier net direkt wéi aus der Kanoun geschoss do kënn zu engem Thema een ee fundéierten Avis ginn. Éischtens emol ass dat inkrementell. Dat heescht, déi 3.800 Säit si jo iwwer Wochen a Wochen zesummekomm. Dat heescht, huet een natierlech d'Chance, verschidde Saache sech virdrun ze appropriéieren, muss ee se natierlech verhalen. un an d'Essenz dovunner verhalen, dann huet ee gläichzäiteg dee ganze Volet vu Saachen, déi redondant sinn, wou ee weess, wat drasteet oder wou ee mat Contrôle F duerch d'Dokumenter geet, fir ze verstoen, wat wollten se mer soen, well anescht geet et net. Also, et ka kee Mënsch déi Quantitéit u Säiten pro Woch liesen, Rieden dozou schreiwen, déi Rieden halen an och nach stante pede zu Motiounen, déi dann deposéiert ginn, eng Meenung formuléieren an eppes kënnen Substantielles soen. Dat heescht, et ass wierklech heiansdo och de Staff hannendrun, dee gefuerdert ass, fir Saachen ze kondenséieren, Resüméeën ze schreiwen. Et muss een natierlech all Outil huelen, deen een zur Verfügung huet. Dat beinhaltet natierlech och all digital Outien. Ech hu Contrôle F gesot. Et kann een dat natierlech och anescht resüméiere loossen. Ech deconseilléieren ChatGPT, well dat an der Cloud ass a verschidden Dokumenter si och net ëffentlech. Dat heescht, et muss ee ganz gutt oppassen, wat een do mécht. Et muss een also, jo, sech ganz, ganz vill Informatioun all Dag appropriéieren an Mir wiessele jo och all Dag de Kontext e puer Mol. Jo.
Mëttwochs ass zum Beispill esou een Dag, dee ganz gäre mol mat enger Santéskommissioun ufänkt, da kënnt eng aner Kommissioun derbäi, da kënnt Büro an da mëttes steet nach Kultur un an dono Travail. Klär vläicht eng Kéier kuerz, wat de Büro ass. De Büro, dat ass wéi de Board vun der Chamber. Dat ass do, wou all déi administrativ Entscheedunge geholl ginn. Deen huet och pro Sëtzung mindestens 200, 250 Säiten Dokumenter do leien, wou personell Entscheedunge geholl ginn, wou de Budget vun der Chamber exekutéiert gëtt. Dat heescht och zum Beispill, wéi eng IT-Projete gi gemaach. An och do muss een ëmmer gutt oppassen. E Beispill, Am Dezember kréie mer eng Nott dohinner geluet, mir missten onbedéngt nach fir e Joer e Supportkontrakt ënnerschreiwen, fir den Intranet vun der Chamber um Lafen ze halen, well dee géif all Joer méi deier ginn a mir missten awer elo nach eng Kéier e Joer bezuelen. Elo kréie mer dann am Mäerz kréie mer da virgeluet, oder am Februar krute mer virgeluet, jo, de Prestataire géif dat elo net méi ubidden, Déi Plattform géif also elo misste méi séier ofgeschalt gi wéi geplangt an dat hätt kee Käschtenimpakt. Ah bon? Ah bon, hunn ech geduet, jo. Hunn ech gesot, Moment, ech erënnere mech, datt mer awer d'lescht Joer do nach an enger Sëtzung e Budget gestëmmt hunn. Kéint dann ee mer soen, ob mer dee Budget dann och erëmkréien? Schweigen der Lämmer. Dat war, an dann dauert et e Mount, bis een déi nächst Sëtzung kritt, wou een da mol gesot kritt, Jo, also mir hunn dat scho bezuelt, mir hoffen, datt mer déi Sue vläit nach kënne recuperéieren, mir sinn awer net ganz optimistesch. An och do weist et, wéi wichteg et ass, datt eenzel Deputéierten hir Dokumenter liesen a sech erënneren. Dat kascht Zäit. An da si mer bei där Onprevisibilitéit. An elo schwätze mer nach guer net vun all deene Meetingen, déi ee muss maachen, fir sech déi Donnéeën do ze appropriéieren. Lo ass et jo och esou, datt s de net eleng bass. Du hues Mataarbechter, innen. Erziel eis emol e bëssen, wéi déi Aarbecht an enger Fraktioun, respektiv sou am Hannergrond leeft? Wéi vill Leit schaffe bei Iech a wéi leeft dat esou, fir Iech opzedeelen? Och do ass Lëtzebuerg éischter kleng opgestallt. Ech, mir si, mir si jo nach ëmmer en Hallefdagsparlament, also ech hunn dat elo, ech hunn dat elo alles esou erzielt, wat mer esou maachen am Alldag. Et dierf een net vergiessen, datt déi eenzeg, déi Vollzäit fräigestallt si fir hiert Mandat, si Staatsbeamten, déi gewielt goufen. En Indépendant wéi ech, deen huet offiziell just 20 Stonne Fräistellung fir dat Mandat an ass supposéiert, déi aner 20 Stonnen ze schaffen. E Salarié muss mat sengem Patron eens ginn, ob en nach schaffe geet oder net. Dat ass e ganz konkreten Impakt. An dann déi Aarbecht hannendrun. ass et esou, datt zu Lëtzebuerg an der Moyenne d'Deputéierten d'finanziell Moyenen hu fir annerhallef Persoun pro Deputéierten ze finanzéieren. Dat ass de Budget graff, dee mer zur Verfügung kréien. Dat steet a kengem Verhältnis zu anere Parlamenter, déi vill, vill méi grouss sinn. Do kann een Irland vläicht huelen, wat nach am am nootsten un eis erukënnt. Do huet all Deputéierten dräi Beamteposten zegutt, déi d'Parlament dann direkt fir en bezilt. Am Bundestag schwätze mer vun Ekippen zwëschen dräi a fënnef Leit, plus meeschtens nach e Student. D'Europaparlament sinn ähnlech grouss, voire e bësse méi grouss Ekippen, bon déi bezuele manner gutt dofir, an Lëtzebuerg ass annerhallef Persoun. Dat heescht, mir hunn en hallefdags Deputéierten, dee scho strukturell benodeelegt gëtt, mat engem strukturell méi klenge Staff. Wat also dozou féiert, datt et iergendwou natierlech strukturell Problemer gi wéi déi Chambersaarbecht soll gemaach ginn. A wann d'Leit dann och nach d'Gefill hunn, jo déi komme jo just do op de Podium schwätzen, da gesäit een, ech géif soen, 95 Prozent vun der Aarbecht, déi mer am Alldag maachen, absolut guer net. Dat ass net fir sech ze bekloen, dat ass einfach fir mol enker de Rideau opzemaachen, ze weisen, dat doen ass, wat reell hannert de Kulissen ofleeft. Jo, dofir maache mer jo och de Podcast, fir ebe grad mol en Abléck ze ginn, wéi et esou ass, wëll et ass eben extrem schwiereg, wëll een déi dote Saache jo och néierens erkläert kritt. Dat steet jo och néierens. A grad wann een och dann an der Press liest a sech e bëssen informéiert an interesséiert, ass et awer fir ee ganz schwéier iwwerhaapt emol en Astieg ze kréien, wëll dat doten alles supposé connu ass.
Dass, jo, an virun allem ass dat jo och, kann een dat net emol verstoen, wann een d'Gesetzer liest, well d'Gesetzer maache jo Abstraktioun vun all deem. Laut eise Gesetzer si mir e perfekt Musterbeispill vun enger liberaler Demokratie. Wann een eis Verfassung liest, dann hunn d'Deputéiert immens vill Rechter, mee et ass ëmmer, wéi dat an der Praxis herno ëmgesat gëtt. An Dat weist dann och firwar déi Aarbecht ganz heefeg an d'Privat eran dréckt, déi Telefonater déi ee spéit owes nach mécht, déi Telefonater déi een esouguer an de soi-disant Vakanzen déi een dann huet nach deelweis op der Schipist mécht, deelweis wärend ee mam Vëlo ënnerwee ass mat der Famill, deelweis wärend een en Iessen kuerz emol ënnerbrécht an erausgeet fir nach en Telefonat ze maachen. Einfach well dat net anescht duerstellbar ass, déi Charge soss ze packen. An elo soe mer, dat ass haut en Hallefdagsmandat, ech si frou, d'Chamber schafft drun, e Vollzäitmandat wëllen draus ze maachen. Dat géif verschidde Problemer léisen, awer sécher net all.
Ech menge mir mussen eng Kéier an enger anerer Episod e bësse méi op deen, wéi, wéi deen Alldag sech an d'Familljeliewen och erandrängt, behandelen, wëll ech denken, dat ass och vläicht ganz gutt, mol eng Kéier sech bewosst ze ginn, wat dat mat sech bréngt. Well dat doe war jo elo alles faktuell Agenda. Mee do kënnt jo nach dat ganz Emotionaalt dozou, oder dee, wéi s de et scho virdru e bëssen ugeschwat hues, dee Multitasking oder och déi mental Charge, ëmmer erëm vun engem Sujet op deen aner ze sprangen, an dat sechs Mol den Dag. An dat ass jo och immens midd, ermiddend. Oder och, wéi s de virdru gezielt hues, wann s de am Ausland bass, Do hues du net nëmmen, dass de am Ausland bass, mat Jetlag, mat aneren Zäitzonen, wat dat mat dengem Kierper mécht, mee eben och nach, dass de gläichzäiteg nach muss deng Maile maachen an en Aen drop halen, wat hei zu Lëtzebuerg ass, während s du am Ausland bass. Dat heescht, deng Aarbecht hei geet jo u sech net fort, et ass eben just nach, et gëtt nach drop geluecht op een Déplacement am Ausland mat Zäitzoneverschiebung an do nach enger Tâche. Ganz genee, déi Deplacementer, dat ass éischter méi Aarbecht, wéi datt et manner Aarbecht ass. Et ginn natierlech ganz spannend Deplacementer an et gesäit een, et trëfft een do och Leit, déi een soss ni d'Chance gehat hätt, an echt ze gesinn an dat ass ëmmer erëm erstaunlech wann een als Politiker ënnerwee ass an et mierkt een da bemol datt all déi Leit déi een just aus der Tagesschau oder aus dem JT kennt, datt dat alles ganz normal Mënschen esou wéi du an ech sinn an dës, also ech versti firwat Leit wa mer an de Restaurant kommen heiansdo roueg ginn an sech d'Fro an Déi Kontaktschwieregkeet heiansdo mat engem Politiker, well du kenns se jo just aus der Tëlee an da mengs de, deen huet jo Anung vun alles an dat esou iergendwéi abstrakt, dat ass kee wierkleche Mënsch, hunn ech heiansdo d'Gefill. An esouguer als Politiker an der Bulle dran huet een dat Gefill heiansdo mat verschiddene Leit. dass, wann een da bemol Leit kenneléiert, déi Bundesminister an Däitschland waren, déi Minister an den USA waren, Minister a Frankräich waren, deelweis Staats-, Regierungschefe waren an elo erëm als Deputéierten iergendwou nach sëtzen, an dann léiert een déi kennen an schwätzt ee mat hinnen, geet een och vläit nach, sëtzt een och vläit nach op engem Iessen nieft hinnen, da mierkt een awer ganz oft, datt dat Ganz normal Leit si mat genau den nämmlechte Problemer a mer genau sou vill iwwert eis Kanner, voire hir Enkele schwätzen, iwwer Hobbyen, iwwer, an dat ass natierlech wat vläicht och nach esou e Message ass, deen ech awer wëll lass ginn, dat ass dat um Enn vum Dag esou deen, deen, déi Persoun, déi deen héchste Posten huet, ass awer ëmmer nach e Mënsch, deen och doheem en Haushalt huet, e Stot huet, e muss no Kanner, Enkelen oder Famill kucken, vläit och krank Elteren huet an all déi Aléae vum Liewen awer do eraspillen. An souguer egal wéi isoléiert ee vun allem ass, ganz isoléiert ass een ni an dat mengen ech déi Mënschlechkeet an der Politik, déi gesäit een dobausse vill ze wéineg, well een, well Politik halt eppes immens Institutionaliséiertes ass, eppes immens Protokollaresches ass an een all déi Zänen derzwëschent, u sech déi Grotéin derzwëschent net gesäit. Jo, dat sees de gutt. Wéi oft hate mer elo schonn des Situatioun, dass de dech owes op eppes ugemellt hues an op eng Kéier ruffen ech un a soen, Hei, Hëllef! Du muss den Owend heem kommen, 't ass net optional, well. An da ginn déi verschiddenste Grënn an. 't ass ëmmer immens blöd, wann s du da muss de Leit ofsoen a soen, jo, familiär Grënn. Mee 't däerf een halt net vergiessen, dass, dass d'Famill jo awer nach do ass oder eeben och Imprévue geschéien oder och bei eis Situatioune ginn, datt ech mäi Pneu geplatzt ass an s mech anzwusch muss siche kommen oder datt mer zu zwee krank doheem leien an iergend een eis muss pfleegen, dat kënnt jo alles derbei an dat geet jo och net fort. An och den Idealismus dann ze soen, jo ech ech hu mech do engagéiert an dat dat schlecht Gewëssen dann ëmmer erëm mussen, ech wëll elo net soe Leit ze enttäusche mee eben ëmmer erëm och dat dat Déi, ech soe mol, fir mech ass dat mental load, wann s de der anzwousch o, also zou sees, du frees dech, du riichs dech drop an da muss de last minute soen, jo nee, et deet mer mega leed. Dat kënnt ëmmer sou blöd eriwwer, mee gläichzäiteg ass et jo awer och wichteg, dass de dee Moment deng Verpflichtungen als, als Papp, als Partner, als Jong wouer hëls. Elo ass et jo esou, datt zum Beispill du gees nach ëmmer all Freiden bei deng Grousselteren, also Wann s net am Land bass, gees du all Freide bei deng Grousselteren. Ech mengen, datt dat och erëm en, dat ass e bësse sou, du hues en natierleche Flow an déi nächst Episod quasi schonn gestart, fir dee ganzen, wéi verbënnt een dat iwwerhaapt, Famill mat Politik, mat Job, mat Frënn, der ganzer sozialer Bulle ronderëm. Dat ass vill, vill méi komplizéiert, wéi dat op den éischte Bléck ausgesäit, virun allem well eise Kalenner onprevisibel ass. Ech sot et ganz am Ufank, Um Pabeier gesäit eise Kalenner ganz kloer carréiert aus. Et ass awer esou, datt zum Beispill den Agenda vun enger Plenièreswoch ëmmer eréischt donneschdes virdrun festgesat gëtt, fir dënschdes dann ze starten. An do kënnt et da mol vir, datt Deeg ewechfalen. Dann huet ee bemol en Dag, wou een eppes anescht plange muss. An elo kléngt dat ganz schéin, dann huet een e fräien Dag, mee dee fëllt sech ganz, ganz séier. Gläichzäiteg huet een Kommissiounssëtzungen, déi bäikommen, well nach iergendwou séier muss en Rapport ofgestëmmt ginn oder en Amendement nach muss weidergeleet ginn, an och déi Aléae kommen. An dann kommen natierlech all déi Reuniounen, mat deenen ee muss iergendwéi eens ginn, fir souwuel d'Wielerinnen an d'Wieler ze gesinn oder mat deenen ze telefonéieren oder hir E-Mailen ze beäntwerten. wéi och eebe mat den Experten, déi mer net an de Kommissiounen héieren, ze héieren. An och dat ass oft ganz vill hin an hier, fir dat mat deem Agenda dann zesummen ze kréien. An dofir, ech mengen, datt dat natierlech en Impakt op d'Familljeliewen, op d'Frëndesliewen huet. Ech si ganz frou, datt do déi meescht wierklech immens vill Versteesdemech hunn. Mee ech mengen, datt mer doriwwer dann an der nächster Episod wäerten am Detail schwätzen. Ech hoffen, et war net ze langweileg, datt mer iwwert den Dagesalldag vun engem Deputéierte geschwat hunn. E bësse manner familiär, e bësse méi, et war awer, mengen ech, en. Ech denken, et ass eng gutt Basis, fir ze verstoen, wann ee lo zum Beispill an der nächster Episod iwwert d'Vereinbarkeet vum Beruff mat der Famill oder eeben déi ganz Erausfuerderungen, déi een huet, Schwätzt d'Museo fir d'éischt emol wëssen, wat ass d'Basis vu Start een, firwat ass dat komplizéiert, an dat Verständnis muss ee fir d'éischt emol kréien. Jo, an da géif ech soen, héiere mer eis a gesi mer eis fir déi nächst Episode erëm. Ganz gären, jo. Dann iwwert d'Deputéierten an hir Famillje schwätzen, wat dat bedeit an firwat ech Mia schonn mat annerhallwem Dag an der éischter Kommissiounssëtzung derbäi hat. Jo, effektiv, do hu mer nach e puer flott Anekdoten. Da bis déi nächste Kéier. Bis déi nächste Kéier.